vhaḽa vha sa kovhi thoro ya vele vho no kovha thoro ya vhulungu vha sa farela davhi ḽi a vha laṱa kule fhedzi kha mbekanyamushumo a thi ndoṱhe ndi na vhaswa vho ḓo fhano nḓuni dza khasho khathihi na masi ndi khorombi mushumisani wanga masi ndi u rini nṋe ndi hone naki khathihi na vhathetshelesi na vhaswa vhoṱhe vha ri fhano onoyo no khou amba a si ene na ndi kombakomba ḽa ha khorombi ene khorombi masindi a bvaho kha ḽa dzimauli ṋamusi ḽi re ṱafulani ri khou amba nga masiandoitwa a u ḓifoda ha vhaswa vha sendelana zwinepe zwa musi vha songo ambara a khezwo vhathetshelesi vha lavenda fm vho ḓipfela nga dza vhonḓe vho ri na musi ḽi re ṱafulani ndi lifhio fhedziha na musi ri nyago u ḓivha uri tshiitisi tshihuluhulu tshine tsha vhea tsha ita uri muswa a ḓifode a songo ambara ndi tshifhio ngauri ri tshi sedza vhaswa vha musalauno vha khou zwi itesa hezwo zwithu a zwi dini ṋamusi ri na vhaswa vho ḓaho fhano nḓuni dza khasho vhane vha ḓo ri bvisela khagala kha uri zwi itwa nga mini uri muthu a vhuye a swike hune a rumela zwinepe zwa musi a songo ambara dzindumeliso kha vhabveledzi khathihi na vhathetshelesi vha lavenda fm vho ṱangana na muswa ndi ene u na rine mulaudzi u bva makwarela nṋe ndi vhona uri tshine tsha itisa nga maanḓa ndi vhaṱhannga vhane vha vhangela vhasidzana mutsiko ndi hanefhala hune muṱhannga ḓa na ndaela dzenedzo dzo fhambananaho dzo ri musidzana a sende zwinepe zwa musi a songo ambara fhedziha ayo ndi ayo nṋe ndi vhona u nga ri vhasidzana vha musalauno vha shavha nga maanḓa mafhungo o lambiwa vha kombetshedzea uri vha zwi ite zwo tou ralo ri nga amba ḽa tsha ḽa kovhela fhedzi ndi vhona uri zwi thoma kha musidzana ene muṋe ni a ḓiṱhonifha na muswa wa afrika tshipembe nṋe ndi vhona uri kharahu musidzana ane a ḓiṱhonifha a ṱhonifha na muvhili wawe na musi ndaela iyo ya bva i tshi ri ene kha ite zwifhio na zwifhio ndi vhona uri u na pfanelo dzoṱhe dzo kona u amba uri a thi ṱoḓi kana a thi funi ngauri u ḓiṱhonifha zwi bva kha iwe muṋe wa balelwa u ṱhonifha muvhili wau vhaṅwe vhathu vha ḓo balelwa u ṱhonifha na iwe nṋe ndi ri ndi enezwi zwine nda khou ṱoḓa u ṱahisa ndo livhuwa dzina langa ndi mukhesi mukhethwa a bvaho kusini kwa mashango na ḽone gombakomba ḽa murere nṋe ndo sedza ndelekanya nda vhona uri tshone tshiitisi tshihulwane tsho riṋe vhaswa vha musalauno ri ḓi fode ri songo ambara ndi nga nṱhani ha ngelekanyo kana ngeletshedzo dzine ra dzi wana kha khonani dzashu ha dovha ha vha futhi ha vha dziṅwe dza dzi episode dzine riṋe ra vhona kha tv mathina hai na ndi ndi muswa wa musalauno ndi a kona u vhona zwine zwa nyisa kha vhumatshelo avhuḓi na zwine zwa nkhumisela murahu vhutshiloni a.
Uyu ndi khaṋo wa Phidane u bva kha ḽa Khubvi. Ndi tshi khou fhindula mbudziso ye nda i ṋekedziwa nga Nakisani. Kuvhonele kwanga kha iḽi fhungo ndi uri vhathu musi vha tshi dzhena kha vhushaka hu vha na zwithu zwine vha vha vho zwi lavhelela kha muthu ane vha dzhena kha vhushaka naye ha vha hu na uri vhunzhi ha zwifhinga vhasidzana a huna tshithu tshine vha nga kona u tshi ṋekedza kha vhushaka zwo kombetshedzea uri vha ṋekedze muvhili wavho nga nḓila ya vhudzekani zwine zwa itisa uri tshifhinga tshine vha vha sa khou kona u ṋekedza mivhili yavho vha swika hune vha ṋekedza zwinepe hezwo sa nḓila ine vha takadza muthu ane a vha kha vhushaka navho dzina langa ndi muṱavhatsindi mpho muvenḓa mubikwa na ive ive ḽa vhibva muvenḓa a sala nṋe ndi pfesesa uri muthu a tshi sendela muṅwe tshinepe tshawe a songo ambala ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga ri itiswa nga khonani mmbi dzine ra vha ri nadzo dzine ri dzi ri ṱuṱuwedza nḓila i si yavhuḓi zwo vha thetshelesi vha lavenda fm khathihi na vhaswa vhashu vhane ra vha navho fhano nḓuni dza khashu vho ḓo ri fhirisa kha mbudziso ye ra vha ro vha vhudzisa ya uri tshiitisi ndi tshifhio tsha uri vha ḓiwane vha khou sendelana zwinepe zwa musi vha songo ambara iyi na phindulo ro dzi pfha Fhedziha ndi dovha hafhu nda vha na mbudziso. Masiandoitwa a si avhuḓi ane a nga bvelela nga murahu ha musi tshinepe tsha vheo tsho no anḓadziwa ndi afhio? Mbudziso yavhuḓi Candice. Masiandoitwa a mbudziso yo ṋeaho ndi a uri zwi ṋea muthu mutsiko na u sa ḓifulufhela ene muṋe na muthu wa fhedza o ḓivhulaya zwi songo tea nga ndavha ya maipfi o no bva kha vhathu vhane vha u vhenga na vhane vha u funa vhane vha u funa vha ḓo kaidza vho halifha vhane vha u vhenga vha ḓo tou ṋana u sasaladza mbudziso yavhuḓi khendisi nṋe ndi vhona unga masiandoitwa nga murahu a izwo ndi uri maraga dzanga dza tshikolo dzi ḓo mbura ngori ndi ḓo dzulela u humbula uri vhathu vha ri mini nga murahu musi vho vhona zwinepe zwanga nahone vha ntshedzisa hani hei gape ndi khou ḓivhudzisa vhewe uri vhe wani tshi ita ezwi zwithu a ni vhi na humbula uri oyu muthu a nga zwi sendela muṅwe muthu kana arali na lwa hu nga itea mini ndi livhuwa mbudziso na kisani hei fhedzi i a konḓa vhukuma muswa ane a vha o no ḓidzhenisa kha mafhungo a u funana zwi a konḓa nga maanḓa uri a humbule nga mafhungo ayo o raliho nahone tshipikwa tshawe tshi vha tshi u itela uri a takadzane na mufunwa wawe. Honeha ra dovha hafhu ra tsheka mafhungo a u thembana kana u thembisana na one a vha o dzhenelela. Muṱhannga na musidzana Nakisani vha vha vho thembisana uri izwo zwithu vha ḓo zwi vha ḓo zwi vhea zwa vha tshiphiri tshavho vha vhavhili, fhedzi zwi ḓa zwa tshinyala musi i tshi vho minya. Ndo livhuwa mbudziso Naki, ndi tshi rumela. Hezwi zwithu ndi vha ndo mu thembesa, ndo mu dzhenisesa mbiluni, ndi tshi vhona unga ndi ene muthu ane a kona u fara zwiphiri zwanga nahone ha nga vhuyi a vuwa o nṱanutshela. i kha ḓivha lavender fm tshone tshisima tshi sa tshiho tsha khasho tshi maanḓafhadza vhaswa misi yoṱhe lavender fm 100 percent truth fhedziha ndi nyago u ḓivha kha vhe vhaswa vhane vha vha hone hafhanoni ndi nyago uri ni ambe na vhaswa vhane vha kha ḓi ḓifoda zwinepe zwa musi vha songo ambara vha sendelana zwinepe ndi ufhio mulaedza une ni nga u livhisa khavho vhaswa ndo livhuwa mbudziso naki nṋe zwine nda nga eletshedza ngazwo vhaswa ndi nga vha vhudza zwa uri a vha gudo ḓiṱhonifha vha dovhe hafhu vha gude u ṱhonifha na mivhili yavho tshiṅwe hafhu ndi tsha uri a vha ṱutshele kule na u ḓifoda zwinepe ngei bvungwi u themba muthu muṅwe na muṅwe nga zwinepe zwo raliho zwi vha zwi khombo nga maanḓa kha muswa wa musidzana ngauri a nga sala o dzhena dzikhomboni kana zwa mu tshinyela vhumatshelo
mulaedza ndi wa uri vhaswa vha vhasidzana na vha vhatukana muomva muṅwe na muṅwe u tshi rengisiwa makete u vha u na makanda awo zwi amba uri wa rengiswa wo swotolwa makanda thunzi na zwitshili zwoṱhe zwi vha zwo nambatela wa fhedza u tshi lwadza vhathu zwino vhaswa litshani u ḓi ita miombo i no khou rengiswa yo swotolwa makanda ngauri ni ḓo lwala ni ḓo wa tshirunzi a huna ane a ḓo dovha a vha na dzangalelo kha inwi ni vha no bva tshirunzi lwa tshoṱhe na dovha na tsitsa tshirunzi tsha vhabebi vhaṋu uri vha khou balelwa nga inwi khezwo vhathetshelesi vha lavenda fm khathihi na vhaswa vhoṱhe vha ri fhano nḓini dza khasho na musi ro swika magumoni a mbekanyamushumo yashu ya tell me about it mbudzeni nga hazwo ndi a kholwa a u tshena muswa ane a ḓo dovha a rumela zwinepe kana a ita zwithu zwo bvaho ngauri vhavenḓa vha tshi zwi amba vha ri wa sa ḽipfa u vhudzwani u ḓo ḽipfela vhulaloni a ri na nḓevhe nga a pfe